Is-sinjuri kif kienu jilbsu differenti mill-foqra fi żmien Soldanis?
Bla dubju kienu jilbsu differenti ħafna, eh, diġà ġifieri kelli okkażjoni fejn nagħmel distinzjoni bej in-nies taż-żona tal-port, jiġifieri tal-belt, u n-nies tar-raħal. Hemmhekk kienet diġà teżisti distinzjoni, imma distinzjoni oħra importanti ħafna wkoll, mhux wisq fir-raħal, għax fir-raħal ma tantx kien ikun hemm nies ta' ċertu kwalità ta' standard ta' edukazzjoni u hekk, taqta' l-kappillan u forsi xi nutar u kienu jkunu grupp żgħir ta' nies, jiġifieri dawk li kienu jkollhom ċertu kwalità tal-lbies. Imma fiż-żona tal-Belt id-distinzjoni kienet toħroġ ħafna iktar qawwija, ġifieri jiddependi fi żmienu pereżempju kien hemm l-iskjavi, u l-iskjavi kienu komunità importanti ħafna ġo Malta, dawn biex jiddistingwu ruħhom mill-oħrajn, il-mod kif kien ikollhom xagħarhom maqtugħ, min kien ikollu x-xagħar, kienu jilbsu toppu pereżempju daw. Il-fatt li inti tilbes toppu jekk inti raġel, qed tiddistingwik min-nies l-oħrajn. Per eżempju, li kienu bona volja, jiġifieri li kienu jaqdfu fuq ix-xwieni u kienu jitħallsu talli jaqdfu, dawk kienu jħalluhom jilbsu l-mustaċċi, jkollhom il-mustaċċi. E, hemm hekk għad iddistingwik lilek, bħala bniedem. Jekk inti tkun baħri, inti kien ikollok mod kif tilbes u mod kif taġixxi u mod kif iżżomm xagħrek ta' baħri. Jekk inti suldat, ukoll. Jekk inti, e, per eżempju, mara miżżewġa u hija mara tal-unur, jiġifieri mhijiex prostituta, dika ma kinitx tilbes bħal prostituta, pereżempju kienet toħroġ bil-velu biex tiddistingwi ruħha. Il-prostituta kienet ma kinitx toħroġ bil-velu. U kien hemm ħafna affarijiet li jiddistingwu jiddistingwu mara minn oħra, raġel minn ieħor, skont ix-xogħol, skont l-istatus, U skont kollox, jiġifieri, u ovvjament imbagħad kellek importanza kbira bejn bniedem illi huwa pereżempju professjonist jew qassis li kienu jilbsu b'mod sobriju ħafna. Għaliex? Għax jekk inti nutar jew avukat jew qassis jew inkella pereżempju tabib jew kirurgu, Inti kont tilbes ħwejjeġ li jkunu skuri biex turi li inti bniedem serju. Dik kienet importanti ħafna. Anke l-kavallieri, il-kavallieri suppost huma fra. Għandhom il-voti tal-kastità, tal-obbidjenza u tal-povertà, suppost. U allura, peress li kellhom dawn il-voti, daw kienu bħall-patrijiet. U l-patrijiet, ma tistax inti tkun patri Jien naf u telbes ċertu kuluri jixgħalu, ma tistax tirbes xi, jien naf dak iż-żmien, xi kappell bir-rixa jew xi tres picos b'xi jew kellha tilbes xi bokla daqsiex. U allura hemmhekka kien ikun hemm bżonn illi tikkontrolla anke l-mod kif tilbes U allura dik il-mod kif tilbes kien jiddistingwik. Ħafna iktar milli jiddistingwina llum. Illum il-ġurnata din id-distinzjoni bejn anke bejn poplu u ieħor ma kinitx tinħass fl-Ewropa. Imma dak iż-żmien kont għaj tara, per eżempju, tkun għaddej fi triq, eh, dak Ġermaniż, eh, dak Russu, eh, fejn naf, dak Franċiż. Għaliex? Minn kif jilbes. Jew minn kif tilbes mara, per eżempju. Il-mod kif tilbes jiġifieri tiddistingwik. Interessanti li sakemm nidħlu fuq Maltin biss, De Soldanis isemmihom dawn id-distinzjonijiet. U meta kien jagħmel hekk jiġifieri kien qed juri li huwa bniedem ta' żmienu. Ħafna drabi ma nirrealizzawx li hu, jekk neħduh fil-kuntest Ewropew ta' żmienu, pereżempju l-moviment Arkadja. li dak iż-żmien kien popolari ħafna fl-Italja, jew inkella l-Accademia della Crusca li hu kien membru sħiħ fiha, u dik kienet akkademja serja ħafna, kienu waqqfuha l-mediċi fir-Rinaxximent. Ehm, u allura beda pereżempju jġib l-eżempju, jieħu l-eżempju tal-Etruski u jadattah għall-kunċett tat-tal-Feniċi. Speċi l-Etruria, allura mill-Etruski ħarġet it-Toskana. Il-kunċett tat-Toskana, il-mediċi dik kellhom interess kbir fiha biex jiddistingwu ruħhom bħala area, bħala żona ġo l-Italja li kienet ċerta kultura antika u importanti. U hu għamel l-istess f'Malta bil-Feniċi. Interessanti ħafna, jiġifieri trid tara li hemm ukoll raġunijiet għaliex kien jagħmilhom dawn l-affarijiet, għaliex kien jitkellem hekk. Jiena naħseb li ma nistgħux inkellmuh għax ilu mejjet kważi tliet mitt sena, 250 sena, 260 sena. Imma jiena naħseb li mill-kitba tiegħu ta' De Soldanis joħroġ fattur importanti ħafna, li dan kien persuna li verament kien iħobb dak li kien qed jara fil-ħajja ta' kuljum hawn Malta u ried b'xi mod jgħaddih lilna llum.